Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' ġimgħa ilu tkellimna kif il-Maltin interpretaw kliem skont kif semgħu u kif fehmu. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nisimgħu lil Dwayne Ellul ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma l-bieraħ tlula li fil-kitba għadha tħabbat lil ħafna Maltin peress li jlissnuha differenti minn kif suppost tinkiteb. Barra minn hekk, Ellul se jkellimna wkoll dwar xi kliem u frażijiet bħal Ewl id-dinja, Awl il-lejl jew Ewli l-lejl u jorbothom mal-kelma prinċipali l-bieraħ tlula. Fit-tieni rokna tal-programm se nisimgħu imbagħad lil Daniel Attard ikellimna fuq l-espressjoni b'seba' għajnejn. Meta wieħed jifhem minn fejn ġejja l-kelma l-bieraħ tlula, se tindunaw mill-ewwel għaliex il-programm tal-lum hu mnebbaħ min-numri. Liema ħjiel ta' numru taħsbu li qed jidher fl-aħħar parti tal-kelma lbieraħ tlula? Mhix daqshekk ovvja, imma għalissa ħa nħallikom ftit bil-kurżità. Żgur li nixtieq nieħu spunt ortografiku u niġbed l-attenzjoni fuq il-kelma lbieraħ u l-kelma lbieraħ tlula. Kif qed taraw miktub fuq l-iskrin, il-kelma lbieraħ m'għadhiex tinkiteb bis-sink, jiġifieri l-sink u bieraħ. Qabel l-2008, ilbieraħ bis-sink u lbieraħ mingħajr sink kienu jitqiesu bħala varjanti. Iżda llum, it-tajba hija biss ilbieraħ magħquda bħala kelma waħda. Il-kelma tista' tieħu li tal-leħen jekk ikun hemm bżonnha u tinkiteb bl-i fuq quddiem, f'każ li qabilha ikun hemm vokali jew xi tip ta' waqfa, ngħidu aħna, virgola jew bidu ta' sentenza ġdida. Min-naħa l-oħra, jekk imbagħad irridu niktbu tal-bieraħ, sal-bieraħ jew bħall-bieraħ, l-elle tal-artiklu titwaħħad mal-partiċelli ta' sa u bħal u tinżamm il-kelma bieraħ miktuba Kif tinħass bl ie? Iva, il-kelma l-bieraħ għandha l ie. Il-vokali twila hawnhekk taqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Madankollu, meta mal-kelma l-bieraħ se jiżdiedu aktar sillabi, l-aċċent tal-kelma se jkompli miexi b'konsegwenza li taqa' l ie. B'hekk, il-bieraħ tlula ma tistax tinkiteb bl ie. Eżempju ieħor simili ta' din ir-regola narawh fil-kelma missier, li fil-plural tiġi missirijiet. bl-ie tal-kelma missier taqa' u timxi lejn l-aħħar sillaba. Imxu issa nisimgħu lil Dwayne Ellul jitkellem fuq in-nisel tal-kelma l-bieraħ tlula u nitgħallmu ftit kurżitajiet interessanti dwarha u dwar kliem ieħor li se jsemmilna.
Biswit il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija.
Il-kelma hija il-biraħt lula, lula, tajjeb etta ġifieri, imma ħafna jgħiduha il-biraħt lura. U fir-realtà nużawhom nużawhom it-tnejn. Il-biraħt lula, il-biraħt lura. Li jiġri huwa li peress li l-ur Huma konsonanti qrib ħafna ta' xulxin, huma likwidi. Ħafna drabi jibdlu posthom, per eżempju min jgħid buri, illum bil-buri, min jgħid illum bil-buli. Pulċinell u purċinell. Għandek din logħba bejn il-l u r-r jieħdu post xulxin. In-n u l-l, niepen. Jew pexxun u qniepel, pexxul. Tajjeb. Imma qed nitkellmu fuq ilbieraħ tlula, lula, u appuntu lula għandha, jew kellha, it-tifsira partikolari tagħha. Għalhekk mhux ilbieraħ tlura. Jiġifieri. Meta n-nies, b'mod inġenjuż jiġifieri, ma jibqgħux jifhmu kelma, il-bieraħ tlula, lula billi ma tibqax tifhimha, tipprova ssib u tipprova tkun kreattiv u tgħid, Orrajt, il-bieraħ, il-ġurnata ta' qabel, mela ħa mmorru lura, ma ħadmitx hekk il-biċċa tax-xogħol, dik tissejjaħ etimoloġija popolari, kif il-poplu jipprova jsib raġuni għal kelma li m'għadux jifhem l-oriġini, n-nisel tagħha. Kif iffurmat il-kelma? Hija hija l-kelma l-ewwel, prattikament. Illum l-aġġettiv l-ewwel nużawh fil-maskil, fil-femminil u fil-plural, jiġifieri ngħidu l-ewwel għawwiema, l-ewwel rikkieb, L-ewwel insara, maskil, femminil, plural, imma fil-Malti antik kienet tinfletti, kellna forma differenti għall-maskil u għall-femminil. Għall-maskil konna, kienu jużaw, Ewwel u kienet titqassar ewl, mela ewwel issir ewl jew awl, awl, u fil-femminil kienet l-ewwela, l-ewla, l-ula, ilbieraħ tlula. Allura dik l-ula letteralment qed tfisser l-ewwel ilbieraħ, the first yesterday. Issa, din l-ewl jew l-qawl, jiġifieri qed nitkellem fuq ewil jew qawl għax tista' titlissem b'mod differenti, kienet issib postha wkoll fi kliem ieħor. Mela l-illum ma tantx għadna nisimgħuh. Per eżempju kelma li m'għaddhiex tinstema' wisq hija l-ewliemes. U l-ewlieme x'kienet? Jew xi tfisser il-kelma? L-ewwel L-ewl, ams. L-ewwel, ilbieraħ. Għax ams hija tfisser ilbieraħ. Allura, il-ġurnata ta' qabel ilbieraħ. Ilbieraħ tlula. Jiġifieri l-ewl hi imis u lbieraħ tlula, hemmhekk qegħdin ngħidu l-istess l-istess ħaġa. Kelma li forsi hija aktar użata, mhux mill-Maltin b'mod ġenerali fit-triq, imma hija parti mir-rit tal-quddiesa. Il-kelma hawn hi l-lejl. U l-qassis waqt il-qudisa jgħid u hu li hawn u f'xi talb ukoll, u hu li hawn il-lejl qabel ma bata ħa l-ħobż fl-idejn qaddishom birka tiegħu jibqa' jibqa' għaddej ir-rit. Mela hawn il-lejl, il-ġurnata, il-lejl, il-lejl ta' qabel ma bata. Hemm ukoll il-kelma għewl tidher ukoll fl-espressjoni minn għewl id-dinja. U din oħra hawnhekk qed nerġgħu niġu għall-etimoloġija popolari, meta ma bqajniex aħna f'kuntatt mal-Għarbi u bdejna nħarsu aktar lejn lingwi Ewropej, beda jiġri li l-Maltin moderni ma baqgħux jifhmu l-kelma għewl minn għewl id-dinja, imma l-idjoma baqgħet ħajja, U ħafna minna ngħiduha minn lewn id-dinja, nisimgħuha minn lewn id-dinja. Mhijiex lewn, d-dinja m'għandhomx x'jaqsmu l-kuluri hemmhekk tad-dinja, hemmhekk qegħdin ir-referenza hija għall-ewwel, mill-bidu, mill-bidu tad-dinja, minn ewl id-dinja. Jiġifieri m'għandux x'jaqsam il-kulur, għandu x'jaqsam biss l-għerq Għarbi,

Issa li rrealizzajna li fil-kelma lbieraħ tlula hemm iffossilizzat il-kelma l-ewwel fil-femminil, wasal il-mument li niċħdu ħarsitna fuq numru ieħor. Daniel Attard se jkellimna fuq it-tifsira tan-numru sebgħa li nsibuh fl-espressjoni b'seba' għajnejn. Minn daqstant numri, għaliex jissemma n-numru sebgħa u mhux numru ieħor? X'għandu daqshekk speċjali dan in-numru? Għar-risposta ta' din il-mistoqsija jaqblilna nħallu f'idejn il-kelliem tagħna biex jaqtgħalna l-kurżità. Minħabba li n-numru seba' huwa importanti, ma niskantawx li sab triqtu f'ħafna idjomi u espressjonijiet Maltin. Żgur li smajtu l-espressjoni qiegħed fis-seba' sema meta xi ħadd ikun kuntent ħafna. Jekk tkun staħbejt tajjeb, ilbist tlellex, jew tilgħab xi logħba biljard u l-boċċa tkun tidher sew, aktarx jgħidulek li tkun tidher minn seba' mili bogħod. Jekk iddum ma tinħasel jew tirritorna d-dar minn xi ġirja fuq barra f'xemx taqli l-ankri, ma noħodhiex bi kbira jekk jgħidulek li tkun qed tinten seba' pesti. Għal dik il-persuna li tkun pjuttost niexfa u ma fiha xejn, ġieli tisma' lil min jgħid li qisha s-seba' snin tal-għaks. U liema espressjoni tużaw għal dik il-persuna li bħal xi qattusa l-ħin kollu tiskansa l-perikli u teħlisha minn ħalq il-mewt diversi drabi meta jiġri hekk, u d-destin ta' dik il-persuna jkun li għandha tibqa' tgħix, ngħidu li għandha sebat erwieħ. Interessanti wkoll li n-numru seba' ġieli namplifikawlu t-tifsira tiegħu biex nisħqu fuq punt partikolari u malajr jiġi seba' mija. Għal xi ħadd rieqed fil-fond, tant li qas bomba ma tqajmu, ngħidu li jkun għaddej bil-mija jew bis-seba' mija. Għal min ikun fuq ruħu u mqarqaċ naqra żżejjed, tisma' wkoll l-espressjoni Hemm għareb daqs seba' mija. Imxu issa nisimgħu lil Daniel Attard jgħaddilna aktar informazzjoni fuq it-tifsira tan-numru seba' u għaliex insibuh daqshekk fid-deher fil-kultura u fl-idjoma Maltija. Biswit il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija.
Fost il-ħafna espressjonijiet marbutin man-numri, għandna waħda li hija b'seba' għajnejn.
Din id-darba m'għandniex daqshekk problema minn fejn ġejjin dawn iż-żewġ kelmiet seba' u għajnejn għaliex nafu li ġejjin mill-Għarbi, Però forsi wieħed ikun naqra kurjuż dwar kif dawn iż-żewġ kelmiet iddeċiedu iddeċidew li joqogħdu flimkien b'seba' għajnejn. Ħalli l-ewwel inħarsu lejn il-kelma seba' li huwa numru mhux hekk? U n-numru seba' kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa u fl-istorja ta' l-umanità għandu kemmxejn storja interessanti jekk inħarsu pereżempju lejn il-Ġenesi Naraw li Alla ħalaq id-dinja f'sebat ijiem. Mela huwa unur ukoll abbinat mal-perfezzjoni. Meta nħarsu lejn it-Testment il-Ġdid, Kristu kien qal lill-appostli tiegħu aħfru għal sebgħa u sebgħin darba. Dak ifisser ukoll li huwa numru li huwa marbut mal-infinità, xi ħaġa li ma tispiċċax. Il-virtujiet ukoll huma seba', għandek tliet virtujiet li huma teologali u għandek erba' virtujiet li huma kardinali. Il-jiem tal-ġimgħa huma wkoll seba'. Li rrid ngħid jiena hu ġifieri li s-seba' huwa numru marbut ħafna mal-kultura tagħna u jfisser xi ħaġa perfetta ħafna, xi ħaġa li hija infinita. U allura ma neħduhx bi kbira li dan in-numru jissema' wkoll fl-espressjonijiet tagħna. U din l-espressjoni b'seba' għajnejn għandha minn tal-inqas żewġ tifsiriet, jew inkella tintuża b'żewġ modi differenti. L-ewwel waħda hija meta ngħidu pereżempju qagħad b'seba' għajnejk jew inti oqgħod b'seba' għajnejk għal dak ir-raġel jew għal dik il-mara. Biha rridu nfissru, kif jgħidilna Carl Fenech li kiteb il-ktieb L-Idjomi Maltin, Irridu nfissru li inti bħala persuna trid toqgħod attent ħafna donnok titfa' seba' għajnejn allura ra kemm ħa tkun kbira l-attenzjoni fuq xi ħadd, sewwa? Li naf toqgħod attent pereżempju li xi ħadd ma jnux jagħmillek xi ħaġa, toqgħod b'seba' għajnejn minħabba l-għajn li ħafna Maltin kienu jemmnu u forsi għadhom jemmnu biha wkoll minħabba s-seħħ ta'. Imma għandna espressjoni ftit differenti li kultant ma tantx naħsbu fiha. Ngħidu per eżempju, Dik id-dar ta' dak ir-raġel jew Dik il-karozza trid seb' għajnejn biex tara. Jiġifieri inti trid ukoll hija marbuta mal-attenzjoni, għaliex hekk imma attenzjoni b'mod differenti. Jiġifieri tant hi sabiħa ara li ħares lejha b'mod sewwa. In-numru seba' ma nsibux biss f'din l-espressjoni imma nistgħu nsemmu espressjonijiet oħra Maltin li huma marbutin ma' dan in-numru seba' bħal ngħidu aħna, tara fis-seba' seba' tant kemm kien ferħan jew inkella għandi seba' minn sena sakemm nara lil dik il-persuna.